Indi matrisanyň tersini hasaplamak. Matrisanyň tersini hasaplamak üçin ilki tersi bar bolsa diýen ýagdaý. Eger matrisanyň tersi bar bolsa, onda şu formula esasynda hasaplanýar. Bu A-nyň kesgitleýjisi, muny nädip tapmalýanyny öwrendik, matrisanyň kesgitleýjisi. Bärdäki E, ýazylan zat adjacent-den gelýär, ýagny ýanaşyk matrisa diýilýär muňa. Ýanaşyk matrisa nädip tapylýar? Şu ýerde görkezilen kofaktor matrisanyň transpozisi. Ilki kofaktor matrisany tapýas, setirler bilen sütünleň ýerini çalşyp, e, ýanaşyk matrisany tapýas. Ondan soň şu ýere ýazyp, e, matrisanyň tersini hasaplaýas. Mysala seredeli. Matrisa berlipdir, berlen matrisanyň tersini tapyň diýýär. Indi ädimlerim näme meň? Formulamda matrisaň tersi üçin ulanma tapmaly zadym matrisanyň kesgitleýjisi. Ondan soňam ýanaşyk matrisany tapmak. Indi ýaňky düzgünimi Sarusyň düzgüninden peýdalanjak bolsam men A-nyň kesgitleýjisi deňdir bir nol dört iki bir minus bir bir nol bir. Indi men şu iki setir aşakdan gaýtalap ýazjak, bir, nol, dört, iki, bir, minus bir we şulary köpeldip kesgitleýjini hasaplajak bolýan. Bula nol, bu-da nol, onda bu-da bir. Minus, sebäbi bu tarap položitel, bu tarap otrisatildi. Köpeltýäs welin dört, nol, nol. onda minus dört. Birden dörde aýyran ýagdaýymyzda minus üç. Diýmek, meň kesgitleýjim belli. Minus üçe deň. Indiki etmeli zadym ýanaşyk matrisany tapmak. Ýanaşyk matrisa üçin kofaktor matrisany tapmaly. Kofaktor matrisa üçin hem men minorlary hasaplamaly. Onda minory hasaplajak bolsam şeýle ýazaly ilki bir bir bir iki bir üç. Deňdir. Iki bir. Iki iki. İki üç. Üç bir. Üç iki. Üç üç. Deňdir. Şimdi bir bir diyecek zadım hasaplan yağdayımda bir minory şeyle Birinji setir we birinji sütün çyzýan, şuň kesgitleýjisini alsam bir aýyrmak nol deňdir bir. Indi birinji setir ikinji sütüni çyzaly. Iki aýyrmak minus bir minus minus plus bolýany üçin goşmak bir bolýar. Iki goşmak birem üç bolýar. Indi bir üçe geleli. bir üç iki nol aýyrmak bir minus bir indi iki bir ikinji setir birinji sütün çyzan ýagdaýymyzda nol nol iki iki indi ikinji setir ikinji sütün bir minus dört minus üç indi ikinji setir üçünji sütün Çyzan ýagdaýymyzda nol, nol. Indi üç bire, üçünji setire geçýäs. Üçünji setir, birinji sütün çyzan ýagdaýymyzda nol, minus dört. Minus dört. Üç, ikinji sütün, minus bir, minus sekiz, minus dokuz. Indi üç, üç, üçünji sütün çyzan ýagdaýymyzda bir, nol. Jogap bir. Indi şu ýerden X-e bir bir diýýänimiz deňdir. X-ni goşan ýagdaýymda položitel bolýany üçin, men minus biriň derejesinde položitel diýip, jübüt san bolýany üçin minus biriň derejesinde jübüt sanam položitel bolýar. Oň üçin göni m biriň özüne deň bolýar. Diýmek, bu bir. X-e bir iki deňdir. Bu gezek täk bolýar. Onda minus bar. Onsoň minorymyzam üç, diýmek minus üç. X-e bir üç deňdir. Bu gezek položitel. Minus biriň özüni goýýas. S iki bir, deňdir, otrisatel ýöne nol bolany üçin nol, S iki iki, minus biriň derejesi jübüt bolany üçin položitel, minus üçüň özi geçýär onda, S iki üçümizem nol, S üç birimiz položitel, minus dördüň özi, S üç ikimiz bäri otrisatel, bärem otrisatel diýmek netije položitel bolmaly. Birim, se üç üçümizem položitel bärem bir diýmek bir. Indi şu ýerde şu kofaktor matrisamyz biziň nämä deň bolýa? Bir bir bir minus üç minus bir nol minus üç nol birim minus dört dokuz bir. Şu biziň Kofaktor matrisamyz. Indi şunuň transpozisyny tapjak bolsak, biz setirler bilen sütünleriň ýerini çalyşýardyk. Onda, şeýle t goýan ýagdaýymyzda, birinji setiri alyp, birinji sütüne ýazýan, bir, minus üç, minus bir. Ikinji setiri ikinji sütüne ýazýan, nol, minus üç, nol. Üçünji setiri üçünji sütüne, minus dört, dokuz, bir. Indi munam tapdyk. Şu diýen zadymyz biziň ýanaşyk matrisamyz. A-nyň ýanaşyk matrisasy. Indi hemme zady tapdyk, diňe tersini ýazaýmaly. A-nyň tersi deňdir bir gatnaşan kesgitleýji, minus üç. Birem ýanaşyk matrisanyň özi. Bir, nol, minus dört, minus üç, minus üç. Dokuz minus bir nol bir. Indi şu şu ýerde bir skalar ululyk bar. Matrisda nädip köpeltmelidigini bilýärdik. Her elementinde köpeldip çykýan şu ýerdäki minus üçden biri. Onda netije näme bolýar? Minus üçden bir nol minus minus plus bolýar. Dört gatnaşan üç. Üçden bir köpeltmek üç Bular položitel bolýa, bir, položitel, bir, üç bilen dokuz gysgalýany üçin minus üç, položitel, üçden bir, nol, minus üçden bir. Ine şu çykan matrisam meniň matrisamyň, A matrisamyň tersi bolýa. Indiki temamyz deňlemeler sistemasy. Deňlemer sistemasynda matrisa bilen kesgitleýji nähili ulanylýar şoňa seredeli. Krameriň düzgüni bar bärde. Eger şunýaly deňlemeleriň sistemasy berlen bolsa, şu ýerde üç sany deňleme bar, üç sanem näbellisi bar. Men şu deňlemäni matrisa görnüşinde ýazyp bilýän. Nähili ýazýas? Şeýle alan ýagdaýymyzda, şu ýerde B bir galypdyr. A-bir, A-iki, A-üç, B-bir, B-iki, B-üç, S-bir, S-iki, S-üç, köpeltmek, X, Y, Z, bular näbelliler, deňdirem, näme, D-bir, D-iki, D-üçe. Şeýle ýagdaýda ýazylýar. Şu deňlemeleriň çözüwini biz Şu matrisalar arkaly tapyp bilýäs. Bir şertimiz ba, şu ýerdäki bölegim nola deň bolmaly däl. Ýa nol bolsa, eýýäm hemmesi nol bolup gitýäni üçin hasaplap bolmaýar. Onda şu ýerde men eger x-i tapjak bolsam, şu formulany ulanýan. Şu ýerdäki drobyň aşagynda şu bölegim ba, drobyň ýokarsynda haýsynyň öňündäki Haý, siz näbellin tapjak bolsam, şoň öňündäki koeffisiýentlaryň ýerine deňdiriň aňyrsyndaky koeffisiýentleri goýýan. Indi şu ýerde men x-i tapjak bolýan, x-iň öňünde aslynda a-lar bardy. A-laň ýerine men d-lary ýazýan. Y-da, y ikinji dugy b bar, oň öňündäki koeffisiýent, onda şu ýerde duran b-laryň ýerine d ýazýan. Z-de eýýäm öňündäki duran koeffisiýentler S, şolaryň ýerine D ýazýan. Şeýdip, näbelleri tapyp bilýän. Onda aşakdaky mysaly şoňa görä çözeli. X-i tapjak bolsam, ilki şeýle matrisa görnüşinde ýazyp bileris muny isleseňiz. Iki, minus bir, minus üç. Üç, iki, minus üç. Bir, sekiz, bir, köpeltmek, x, ýigrik, zet, deňdir, iki, minus bir, nol. Şu bölegim D, bularam abc, düşnükli bärleri. Onda x-iň bahasy deňdir, aşak ýazjak zadym, şu bölegiň kesgitleýjisi, Şeýle ýazan ýagdaýymyzda, şuň kesgitleýjisini biz gömşerden hasaplaly. Onda şu ýerden şuny kesgitleýjekmen diýip pikir etsem, men näme etýän, şu ýerden iki, üç, bir täzeden ýazyp çykýan, minus bir, iki, sekiz. Indi şeýle diagonallary bir-birine köpeldip hasaplajak bolýan. Onda şu ýerden hasaplan ýagdaýymyzda iki, bäri plýus üç. Iki plus üç, e, bärinem köpelden ýagdaýymyzda üç üçiň dokuz, sekiz dokuzyň ýetmiş iki, minus ýetmiş iki. Ondan soň bu taraplaýyny hasaplasak, minus alty, minus alty, şu ýeri minus bolýar. E, iki üçiň alty, alty sekiziň kyrk sekiz. Minus kyrk sekiz. Şeýle hasapladyk. Indi bärem minus üç. Minus üç. Deňdir. Goşan ýagdaýymyzda ýetmiş. Ýetmişdenem üç aýyrýas. Minus altmyş ýedi. Bäri kyrk sekiz. Elli, elli bir, elli ýedi. Plyus elli ýedi. Deňdir. Minus on. Onda biziň kesgitleýjimiz minus on. Şu ýerdäki göni aşakdaky bölege men minus on diýip ýazyp bilýän. Ýokarygam näme ýazýan? D-iň bahasy iki, minus bir, nol. Galanam şu bölek. Üç, iki, minus üç, üç, iki, minus üç, bir, sekiz, bir. Kesgitleýji. Şunuň kesgitleýjisini tapsaňyz, x-iň bahasyny tapýaňyz. Y-iň bahasy üçin minus on, ýene şo bir zat. Kesgitleýjimiz, bu gezek x-iň baha, öňündäki koeffisiýentleri bäriki ýazýas, minus üç. Ortadaky b-niň ýerine d-iň bahalaryny ýazýas bu gezek. Onda iki, minus bir, nol. Seniňem özüni ýazýas. Şulam ýigregiň bahasy. Onda zemyzyň bahasam minus on. Ýokarda iki, minus bir, minus üç, üç, iki, minus üç. Şu ýeregem deň bahasyny ýazýas. Ki, minus bir, nol. Şuň kesgitleýjisini tapsaňyzam, z-niň bahasyny tapdygymyz bolýar. Bu kesgitleýjileri şu ýerdäki usuldan özüňiz hasaplap bilersiňiz. Men şu ýagdaýda goýmakçy. Indi ýene bir kesgitleýjileriň ulanylýan ýeri, nokatlar kolinarmy, dämi, bir çyzygyň üstünde ýerleşip-ýerleşmeýänini barlamak üçin. Eger şu aşakdaky şert ýerine ýetse, onda şu üç nokat kolinar hasaplanýar. Mysala seredeli. Berlen şu üç nokatlaryň kulinariýa däldigini anyklaň. Onda biz göni kesgitleýjä geçeli. X bir, X iki, X üç şu ýagdaýda. Onda üç, nol, on iki. Bulam Y bir, Y iki, Y üç. Minus bir, minus üç, bäş. Iň soňky sanlamyzam bir, bir, bir. Deňdir nola. Nola şunuň dogrudygyny anyklap bilsek, eger şunuň nola deňdigini görkezip bilsek, onda bular kolinar bolýar. Ýöne entek anyk bilemzok, şoň üçin şeýle dursun. Aşakdan ýazaly, üç minus bir, bir, nol, minus üç, bir. Indi şeýle položitiller hasaplan ýagdaýymyzda näme bolýar? Üç üçiň dokuz, minus dokuz, Nol. Minus on iki. Minus on iki. Minus. Indi bu tarapyny köpeldeli. Minus otuz alty. On bäş. Bäram nol. Deňdir. Minus ýigrimi bir. Minus. Munuň içini hasaplasak. E, ýigrimi bir. Içi. Minus ýigrimi bir. Plus ýigrimi bir. Bäri minus ýigrimi birde deňdir nola. Diýmek, jogabymyz nol. Bu nokatlar näme eken? Kolinar eken. Ýene bir ýagdaý. Şeýle eger iki nokady birleşdirýän gönçüziň deňlemesi gerek bolsa, onda onam şeýle bir kesgitleýjiň üsti bilen hasaplap bilýäs. Onda edil ýaňky ýalak düz formula. Indi şeýle iki nokat berlen, şonuň Nokatlar şu iki nokatdan geçýän gönçüziň deňlemesini tapyň diýlende biz näme etýäs? X, Y, ýokardaky X, Y bular bilinmeýän deňlemäň içindäki X, Y bolup gitýär. Onda ýazýas şeýle, X, Y, bir. X, birimiz, X, ikimiz, ine, iki minus üç, iki minus üç, üç, bir, bärem bir, bir. Deňdir nola. Indi edil ýaňky edişimiz ýaly. Aşakdan şeýle ýazyp bilýän, iki, üç, bir. Şeýle hasaplan ýagdaýymda üç iks goşmak iki, aýyrmak üç ýegrik, minus, bu položitel bölekdi, indi otrisatel bölek, minus dokuz, minus, pljus iks, bärem pljus iki ýegrik. Şunymyz deňdir nola. Indi ýaýy açan ýagdaýymyzda üç iks goşmak iki, aýyrmak üç ýigrik, minus dokuzymyz plýus dokuz bolýar, minus iks minus iki ýigrik deňdir nol. Indi şu ýerde minus iks üç iks, üç iksden bir iks aýyrsak iki iks galýar. Minus üç ýigrik minus iki ýigrik toplam minus bäş ýigrik. Bärden iki goşmak dokuz goşmak on bir deňdir nol. Muny şu ýagdaýda-da ýazyp bileňiz. Bäş ýigrik aýyrmak iki iks deňdir on bir biziň şu iki nokatdan geçen gün çyzygymyzyň deňlemesi. Matrisa degişli düşündirjek zatlarym şulardan ybarat. Indiki sapagymyz kompleks sanlar bilen baglanyşykly bolar. Görüşýänçäk sag boluň.